George! Sofia! George! Sibtkom fl-aħħar! Ejjew miegħi għax il-Papà qed jaħsel il-karozza bil-pajp! Allura? Mela ma tafux li meta taħsel karozza bil-pajp taħlu ħafna ilma? Kull minuta tkunu qed taħlu kważi għaxar litri! Tiftakru meta kellimtkom dwar l-użu effiċjenti tal-ilma? Wegħdtilkom li aktar minn sitt litri fil-minuta mhux effiċjenti! Tafu kemm idum jaħsilha l-karozza l-Papà? Dejjem għandu għaxar minuti għaddej. Għaxar minuti? Dawk erba' mit litru ilma moħlija! Imma l-karozza rridu naħsluha. Jekk se taħsel karozza b'idejk, ara li jkollok biex tirregola l-ilma li ħiereġ mill-pajp. B'hekk, tiftaħ u tagħlaq l-ilma skont kif għandek bżonn. Jekk tagħmel hekk, tuża 70 fil-mija anqas ilma milli kieku tħalli l-ilma ħiereġ mill-pajp. Hekk, biex taħsel karozza, tuża biss 120 litru ilma. Xorta ħafna. L-aħjar kieku tuża barmil. Anke jekk tbiddel l-ilma tliet darbiet, xorta taħli ħafna inqas ilma għax hekk tuża biss madwar 30 litru ilma. Aħjar inkomplu naqilgħu l-ħaxix ħażin għax dalwaqt ġej għall-mama. Naqilgħuh u kif nerġgħu nsaqqu jerġa' jikber. Biex tnaqqsu l-ħaxix ħażin u anki tnaqqsu t-tisqija, Tistgħu tużaw il-mulching. Mulching x'ikun? Mulching hi kelma bl-Ingliż li tirreferi għal weraq niexef jew biċċiet ta' tzkuk nixfin fuq wiċċ il-ħamrija. Il-mulching hu tajjeb għaliex hu organiku. Ma' żmien isir ukoll ikel għal pjanti u jgħin biex jikbru insetti u dur bżonjużi għal ħamrija. Minn flok mulching tistgħu tagħmlu tapit apposta fuq il-ħamrija li ħalli lil ma jgħaddi, iżda jgħaddi l-ħamrija mid-dawl tax-xemx. Għaliex għandna nattu l-ħamrija? Meta tgħatti l-ħamrija, ix-xemx ma tilħaqhiex, u għalhekk il-ħaxix ma jikbirx, għax dak irid ix-xemx biex jikber. Il-ħamrija mgħottija tibqa' aktar friska għaliex l-ilma ma jevaporax, u għalhekk ma jkollkomx bżonn issaqqu ta' spiss. X'idea tajba! Tafu tgħiduli methu l-aħjar ħin sabiex issaqqu l-pjanti li nsibu fil-ġnien? Meta tgħidilna l-mama ħalli ma naqalgħux xi għajta? Tajba di. Iżda l-aħjar ħin hu jew kmieni filgħodu, jew tard filgħaxija meta tkun niżlet ix-xemx. Għaliex? Jekk issaqqu meta x-xemx tkun tiżreġ, l-ilma jevapora, il-ħamrija tixxotta u l-pjanti jibqgħu bil-għatx u intom ikolkom issaqqu aktar ta' spiss. Il-ħamrija tħalluha qatt tixxotta ħafna, għax ħamrija xotta ma żżommx ilma u dan jintilef minflok imur fil-pjanti. Nistgħu nużawh il-pipe biex insaqqu? Jekk se tużaw il-pipe, użaw wieħed b'regulator biex tużaw biss kemm għandkom bżonn u mhux timlew kullimkien. Aħjar minn hekk, għall-pjanti fil-qsari, tistgħu tużaw fliexken tal-ilma li jkollhom żennuna li jqattru l-ilma qatra qatra 'l ġol-pjanti. Importanti wkoll li dejjem tpoġġu plattina taħt il-qasrija. Għandek bżonn tinħasel, Rocky! Issa ntellek fil-kamra tal-banju. Aħjar jekk taħsel l-ikel fil-bitħa, biex bl-ilma wżat taħsel ukoll il-bitħa. Tistgħu wkoll tużaw ilma li tkunu ġbartu f'barmil fix-shower sakemm qegħdin tinħaslu. Minflok nitfgħu fit-toilet jew naħslu l-art, nużawh biex naħslu l-kelb. Anke l-ilma tal-bir hu tajjeb biex taħslu l-kelb. Aħna għandna bir, iżda mhux kulħadd għandu bir. Min m'għandux bir iżda għandu bitħa, jista' jagħmel tank fil-bitħa u jiġbor fih l-ilma tax-xita li jinġabar u jinżel minn fuq il-bejt. Jekk il-bejt jinżamm nadif, dak l-ilma jista' jintuża biex issaqqu, taħslu l-art, tifflaxxjaw. U naħħsu l-kelb. Il-familja tal-ħabiba tiegħi għandhom ħafna annimali. Anki swimming pool għandhom. Swimming pool juża ħafna ilma, iżda nistgħu nnaqqsu ftit billi ma nimluhx iżżejjed, sabiex meta nċaċċfu fih, ma ntajrux ħafna ilma li jispiċċa fuq il-madum u jinxef. U meta ma nużawhx, ngħattuh b'għatta ħalli l-ilma ma jevaporax. Ngħidilha lill-ħabiba meta naraha. Tajjeb ħafna. Issa se jkollha tħallikom. Ħalli mmur nara fiex wasal il-papa fil-ħasil tal-karozza. Dan il-proġett u parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.